Sou, gudde Moien. Ech géif proposéieren unzefänken. Ech heeschen Iech wëllkomm an soen Iech Merci fir d'Kommen fir dës Pressekonferenz zum Thema vun der Sonndesaarbecht am Handel. Ier ech lassleeë giff ech eng Kéier kuerz presentéieren, ween alles hei vir esou sëtzt. Ech fänken dann op menger Lénker un, hannen am Eck de Carlo Gagghioli, deen bei Merbac, also Mercedes, schafft an do President vun der Personaldelegatioun ass, Vizepresident vun eisem Syndikat Handel ass. D'Sonja Newes, wat bei Bram schafft, do Presidentin vun der Personaldelegatioun ass an och Vizepresidentin. José Gonçalves, Secrétaire central adjoint fir den Handel am OGBL. Dann do zu menger ganz riets a Denis Deseul, President vun der Personaldelegatioun Auchan a Vizepresident vum Syndikat Handel, Pauline Merson, Secrétaire centrale adjointe, an zu menger riets a de Patrick Ourth, President vun der Personaldelegatioun Cactus, President vum Syndikat Handel vum OGBL a Vizepresident vum OGBL, an ech selwer, David Angel, Zentralsekretär fir de Beräich Commerce am OGBL. Wéi gesot, et geet haut ëm d'Sonndesaarbecht am Commerce. Et ass e Sujet, deen eis déi lescht Woche beschäftegt huet, deen eis méi oft beschäftegt d'ailleurs, mee deen eis effektiv säit Enn vum leschte Joer e bësse méi intensiv beschäftegt huet. Dir krut et vläicht mat, ech wäert och kuerz enker en Historique maache vun deem, wat elo an deene leschte Woche esou passéiert ass. Ech wollt fir d'éischt ufänken, andeems ech enker déi legal Situatioun erklären, well déi e bësse komplizéiert ass, well et do zwee verschidde Facteure ginn, déi a Betruecht ze huele sinn. Wéi gesot, duerno wollt ech den Historique eng Kéier maachen an dann eis Positioun duerleeën zum Thema an och soe wou mer am Moment dru sinn. Mir sinn nämlech an Diskussiounen zu deem Thema mat der CLC, also dem Patronatsverband aus dem Commerce, a mir hunn am Kader vun deenen Diskussioune gëschter der CLC eng Propos gemaach, déi ech Iech dann och wäert presentéieren. D'Sonndesaarbecht am Handel gëtt vun zwee legalen Texter regéiert. Dat eent ass d'Gesetz iwwert d'Heures d'ouverture an dat anert ass de Code du travail. Mir hunn e Gesetz iwwert d'Heures d'ouverture, wat am Fong Ouverturen all Dag an der Woch vu 6 bis 8 Auer owes zouléisst, eemol d'Woch zouléisst bis 21 Auer opzemachen. wat Samsdes zouléisst bis 19 Auer opzemaachen, ausser et huet een e Kollektivvertrag am Kader vun deem ee ka bis 20 Auer opmaachen, a wat am Fong och Sonndes dann eben d'Aarbecht vu 6 bis, also d'Ouverture, pardon, d'Ouverture vum vun de Butteker vu 6 bis 13 Auer zouléisst, ausser et huet een eng Dérogation ministérielle vum Mëttelstandsministère, da kann een am Prinzip souguer bis 21 Auer Sonndes ophunn. Déi Derogatiounen, also et gëtt déi Méiglechkeet am Gesetz vun den Derogatiounen, déi Derogatiounen kënnen op Demande vun enger Association de commerçants oder enger Gemeng geholl ginn. An et gi ganz vill där Derogatiounen, mir wäerten nach dorop ze schwätze kommen, et ass, mir sinn an enger Situatioun, wou mer esou vill Derogatiounen hunn zu den Heures d'ouverturen, dass mer am Prinzip, dass d'Prinzip, dass d'Gesetz am Prinzip ausser Kraaft gesat ass. Nieft dem Gesetz iwwert d'Heures d'ouverturen hu mer de Code du travail, deen, deen d'Aarbechtsrelatiounen definéiert an deen am Prinzip d'Sonndesaarbecht verbitt, mat Exceptiounen. An eng vun den Exceptiounen, déi et am Code du travail ginn zu där, zu deem Verbot vun der Sonndesaarbecht, betrëfft d'Sonndesaarbecht am Commerce de détail. am Eenzelhandel, an zwar ënnert der Konditioun, dass net méi wéi 4 Stonnen um Stéck geschafft gëtt, also dass pro Salarié net méi wéi 4 Stonnen op engem Sonndeg geschafft gëtt. Dat ass den Artikel 231, 4 vum Code du travail. Dir fannt dat och am Pressedossier, fannt Der och de geneeë Wuertlaut vun deem Text. De Code du travail, deen Artikel, gesäit dann och potentiell Ausname vir, déi kënne geholl ginn, iwwer e Règlement grand-ducal, zum Beispill fir sechs Sonndeger am Joer, wann et do speziell Besoinë ginn, oder fir verschidde Lokalitéiten, fir verschidde Betriber, bei deenen dat ekonomesch noutwendeg wär. Dat ass e bëssen dat, wat een, wann an der Diskussioun iwwer Localités touristiques geschwat gëtt, wat een dorënner versteet. Där Règlement grand-ducale sinn ni geholl ginn. Dat heescht, am Moment ginn et do keng Derogatiounen dozou. Am Moment ass et esou, dass dass d'Sonndesaarbecht am Handel op véier Stonne limitéiert ass per Gesetz. Dat heescht, Dir gesitt, mir hunn do schonn zwee legal Texter, deen een d'Heure d'ouverture an deen aneren de Code du travail, déi net onbedéngt kohärent zuenee sinn. wëll mer op där enger Säit eben mat deem System vun den Derogatiounen am Fong sonndes kënnen d'Geschäfter de ganzen Dag op hunn, an där aner Säit awer d'Leit am Prinzip net méi wéi véier Stonne kënnen, net méi wéi véier Stonne kënnen schaffen. Déi Véier-Stonnen-Limitatioun, an dann kommen ech am Fong schonn e bësse bei den Historique, déi Véier-Stonnen-Limitatioun, déi gëtt et schonn laang, schonn ëmmer. Mee et war an deene leschte Joren esou, dass ganz vill Betriber sech net méi un déi Limitatioun gehalen hunn. Also am Fong, wat d'Ausmooss vun der Sonndesaarbecht zougeholl huet oder vun de Sonndesouverturen zougeholl huet am Commerce, wat manner déi Véierstonne-Limitatioun do respektéiert ginn ass. An déi Situatioun gouf jorelaang toleréiert. Do gouf et keng Kontrollen, do gouf et och keng Sanktiounen. Dat gouf einfach, dat gouf einfach esou lafe gelooss. Dat ass elo nëmme esou. Enn 2020 goufen et Kontrollen vun der Inspection du Travail et des Mines, vun der ITM, Gewerbeinspektioun, allgemeng iwwer d'Aarbechtszäiten am Handel, wëll do wëll do allgemeng vill Problemer ginn, wëll do vill Abus'en och festgestallt ginn. An an dorops hin huet d'ITM eng eng zimlech grouss ugeluechte Kontrollaktioun am Handel gemaach. An eng vun den Saachen, déi do festgestallt goufen, war eben den Non-respect vun der Limitatioun op 4 Stonne sonndes. Dorops hi gouf goufen dunn am Januar eng ganz Rei Betriber verwarnt a krute gesot, voilà, Dir hutt elo e puer Wochen Zäit an da musst Der Iech un déi Limitatioun halen, soss gi Sanktioune geholl. Eng ganz Partie Betriber hu sech doropshi misste reorganiséieren, vue que dass se elo jorelaang esou fonctionnéiert haten, dass se d'Leit effektiv aacht Stonnen oder bon, fënnef, sechs, siwen, aacht Stonne komme gelooss hunn, hu se sech misste relativ schnell ëmstellen. Dat huet natierlech zu verschiddene Problemer och an de Betriber gefouert, et ass net esou einfach, da vun haut op muer do déi ganz Aarbechtsorganisatioun ëmzesetzen. An dat huet verschidden Auswierkungen op verschidde Betriber. Also verschidde Betriber, déi maache elo sonndes ganz zou. Aner Betriber, déi stelle massiv Studenten zum Beispill an, fir deem entgéint ze kommen. Anerer loosse méi Leit sonndes kommen. An nach anerer respektéieren einfach weiderhin d'Gesetz net. Dat gëtt et och. Soubal mir als OGBL matkritt hunn, dass et e Problem gëtt, dass et do Kontrolle gouf an dass et, dass do, dass Mises en demeure un d'Betriber adresséiert goufen, hu mir direkt Kontakt mat der CLC opgeholl, fir ze kucken, ob et méiglech wär, do eng Léisung ze fannen, well mer jo gemierkt hunn, voilà, also mir sinn och vu Betriber kontaktéiert ginn, déi eis ugeruff hunn a gesot hunn, voilà, mir hunn e Problem, wéi solle mer dat maachen? Mir hunn de CLC direkt kontaktéiert a mir hunn gesot, komm mir kucken emol, dass mer eis zesummesetzen an ënner Sozialpartner eng Léisung fannen, fir deen dote Problem. Dat ass dunn och relativ schnell stattfonnt. Mir haten e puer Reuniounen do mat der CLC. Mir hunn och eisersäits Kontakt mam LCGB opgeholl, fir och natierlech och als Gewerkschaften do ze kucken, eng gemeinsam Linn ze definéieren. Mir hunn eis Personaldelegatioun um Terrain informéiert, an esou weider. Op eis Initiativ hin hunn dunn Diskussioune mat der CLC stattfonnt. An deenen Diskussioune si mer haut nach. An an deenen, am Kader vun deenen Diskussiounen hu mer, wéi gesot, gëschter der CLC eng Propos gemaach. Eis Positioun zu där ganzer Fro ass, dass mer am Prinzip géint d'Sonndesaarbecht am Handel sinn. Mir gesinn net an, firwat een déi Sonndesouverture brauch. Mir si géint natierlech all weider och Liberaliséierung vun den Öffnungs an domadder den Aarbechtszäiten, a mir bleiwen dat och. Ech wëll och dozou soen, dat sinn zwou Saachen, déi ech einfach virwech enke lo wëll soen, ier ech nach méi am Detail op eis Positioun aginn, Mir kënnen nëmme begréissen, dass d'ITM d'Aarbechtszäiten am Handel kontrolléiert. Et gi wéi gesot vill Problemer am Bezuch op ganz vill Saache mat den Aarbechtszäiten, net nëmmen am Besuch op d'Sonndesaarbecht. Et gi vill Problemer am Handel mat mam Respekt vum Aarbechtsrecht a vun den Aarbechtszäiten. Mir sinn an engem Secteur, wou d'Leit ganz flexibel musse schaffen a wou déi Flexibilitéit wierklech och deelweis ganz extrem ausgenotzt gëtt. Dofir begréisse mir, dass et do Kontrolle ginn. A mir begréissen och do, dass déi Kontrollen, op Initiativ vum Aarbechtsminister hi stattfonnt hunn, datt den Aarbechtsminister, deen der ITM ordonnéiert huet oder der ITM recommandéiert huet, fir grouss ugeluechte Kontrollaktiounen zum Thema Aarbechtszäiten am Handel ze maachen. Dat ass gutt an dat ass och wichteg. Ceci dit, wéi gesot, mir sinn am Prinzip géint déi Sonndesarbecht am Handel. Mir hunn do zum Beispill eng Basis, op där mer ëmmer argumentéieren, déi ganz interessant ass. Dat ass eng Etüd vum LISER, déi 2018 vun der Regierung an Optrag gi ginn ass, vum Mëttelstandsministère, deemools nach vun der Madame Closener, iwwert den Impakt vun enger Liberaliséierung vun den Öffnungszäiten am Handel op d'Betriber, op d'Salariéen. Déi Etüd ass, wéi gesot, 18 an Optrag gi ginn. Déi ass Mëtt 2019 fäerdeg ginn. Mir kruten am Mäerz 2019 krute mir vum Här Delles, deen dunn an Tëschenzäit de Mëttelstandsministère iwwerholl hat, gesot, déi giff geschwënn publizéiert ginn a mir giffen dann och invitéiert ginn a giffen do d'Conclusiounen presentéiert kréien. Dat ass ni geschitt. An ech profitéieren dann och dovunner, fir hei eng Kéier ze froen, wou déi Etüd drun ass, wisou déi nach ëmmer net publizéiert gouf, wéini dass se publizéiert gëtt, an och fir ze ënnersträichen, dass et grad an där doter Diskussioun, déi mer grad féieren, wichteg wär, déi Basis do, déi Diskussionsgrundlag ze hunn a Form vun där Etüd. D'Etüd hu mir intern, a si ass ganz interessant, well si ebe vill vun eisen Argumenter ënnersträicht, zum Beispill seet, dass vun élargéierten Öffnungszäite virun allem déi grouss Acteuren, déi grouss Galerien profitéieren an net, guer net, wéi ëmmer gesot gëtt, déi kleng, déi kleng Commercen. A virun allem, an dat ass dat, wat eis an dësem Kontext hei wierklech interesséiert, dass aacht vun zéng Salariéen am Handel soen, si géifen am léifsten sonndes net schaffe goen. Also, si gi gefrot, voilà, wat fir Kompensatiounen wënscht Dir Iech sonndes? An hei an do, an da gëtt et eng Fro, wou gefrot gëtt, Giff Dir, wann et méiglech wär, sonndes guer net schaffen? An do soen 80 Prozent vun de Salariéë, Jo, ech wéilt am léifsten sonndes guer net schaffen. Dofir si mir natierlech als Gewerkschaft an als éischt an als majoritär Gewerkschaft am Secteur Handel géint déi Sonndesaarbecht am Handel, well mer der Meenung sinn, dass de Sonndeg do ass, fir Zäit mat der Famill ze verbréngen, fir Zäit fir kulturell a sportlech Aktivitéiten ze hunn, fir Benevolat ze maachen. Mir werfen an deem Kader dann och d'Fro op, wat ass, also dat ass eng gesellschaftlech Fro, wéi eng Gesellschaft wëlle mer? Wëlle mer eng Gesellschaft, wou mer, wou ee muss kënne 24 Stonnen op 24, 7 Deeg op 7 kënnen akafen, wou d'Leit awer och kënnen, mussen dann 24 op 24 a 7 Deeg op 7 disponibel sinn, fir ze schaffen, wou et keng Plage horaire méi gëtt, fir mat der Famill ze verbréngen, wou d'Leit hir Kanner déi ganzen Zäit mussen iergendwou ënnerbréngen, an esou weider an esou fort. An dann, ech weess, dass déi Fro ëmmer opkënnt, jo, d'Suppléments, d'Leit si awer frou, dann méi ze verdéngen. Dat kënnt jo och an der dëser Diskussioun ëmmer erëm, gëtt dat opgeworf. Ech fannen et net normal, dass an dësem Secteur, deen, wéi mer elo i säit 12 Méint geschwë gesinn, oder méi wéi 12 Méint scho gesinn, deen en essentielle Secteur ass, wou, wou, wou mer genau gesinn hunn, dass wann dee Secteur do net schafft, dass dann eis Gesellschaft quasi zesummebrécht, dass et do Leit, déi Leit, déi an deem Secteur schaffen, an der éischter Linn schaffen, datt déi op déi Sonndessupplémenten ugewise si fir kënnen en halbwegs uerdentlecht Liewen ze féieren. Wa mer iwwer déi Saache schwätzen, da musse mer och iwwer de Mindestloun schwätzen, wëll an eisem Secteur ginn et ass déi grouss Majoritéit vun de Leit schafft um Mindestloun. A wann d'Patronat esou drun interesséiert ass, wéi se dat do an där Debatt soen, datt d'Leit am Handel genuch verdéngen, da mussen d'Paien erop. An da kënnen mer jo och driwwer schwätzen, eppes wat mer zum Beispill schonn eng Kéier och mat der CLC diskutéiert hunn, Da musse mer zum Beispill driwwer schwätzen, dass Leit no zéng Joer bei eis am Secteur nach ëmmer net als qualifizéiert ugesi ginn an net de qualifizéierte Mindestloun zegutt hunn. Dat virweg. Wéi gesot, am Kader vun der Kontrollaktioun vun der ITM ass et zu enger gewësser Hektik am Secteur komm. D'Betriber hu sech missen ëmstellen an dat mécht net nëmme glécklecher. Dofir si mir als Gewerkschaft och un enger pragmatescher Léisung interesséiert a mir hunn eebe wéi gesot Kontakt mat der CLC opgeholl an déi Propos gemaach. Et ass awer kloer, an et muss och kloer sinn an där ganzer Diskussioun, et ass net, wëll jorelaang d'Gesetz net respektéiert ginn ass, datt dat elo iergendwéi en Acquis gi wär. an datt elo einfach d'Gesetz muss ofgeschaaft oder suspendéiert ginn, dat ass, dat ass, also ech well elo e blöde Verglach, mee dat ass, wéi wann ech jorelaang ëmmer iwwer déi selwecht rout Lut fueren, wa se rout ass, an ech ginn eben ni kontrolléiert, ech kréien ni e Protokoll, an elo ginn ech eng Kéier kontrolléiert an da fuerderen ech, amplaz mäi Protokoll ze bezuelen, fuerderen ech, datt d'rout Lut einfach ofgebaut gëtt. Dat ass e bëssen de selwechten, dat ass e bëssen de selwechte Prinzip. Et ass och net de Problem, wéi dat elo vu verschidde Säiten och politesch gesot ginn ass, datt d'Aarbechtsrecht ze rigid wär. Mir hunn hei e Problem effektiv, wëll et e Widdersproch tëscht den zwee legalen Texter ginn. Mee de Problem dohei ass net de Cours du travail. De Problem ass, dass d'Gesetz iwwert d'Öffnungszäiten de facto duerch dee Régime dérogatoire, dee mer do kennen, dass dat de facto einfach ausser Kraaft gesat ginn ass, an zwar ouni gesellschaftlech Debatt driwwer, ouni politesch Diskussioun, ouni Verhandlungen tëschent Sozialpartner. Dat ass, dat gëtt einfach gemaach. Do gëtt vum Ministère, vum Mëttelstandsministère ginn Derogatiounen geholl, ouni mat iergendengem ze schwätzen, an domadder gëtt dat Gesetz de facto suspendéiert. An da muss een an deem dote Kontext dann och d'Fro opwerfen, Wéi ass et méiglech, datt et am Handel anscheinend jorelaang méiglech ass, do d'Gesetzer net ze respektéieren, datt do elo säit esou ville Joren einfach sech driwwer ewech gesat ginn ass? Wéi kann et dann och sinn, datt da elo, wann ee elo d'Aussoen da vu verschiddenen Employeuren do héiert, datt et glo, also Datt elo gesot gëtt, et ass eis onméiglech d'Gesetz anzehalen, nee, dat kann et net sinn. An et kann och net sinn, datt ee elo mécht, wéi wann dat e Skandal wär, wann een op eemol gesot kritt, jo, Dir musst awer d'Gesetz anhalen. Jidderengem ass bewosst, wat am Code du travail steet, oder sollt et op alle Fall bewosst sinn, a jiddereen huet sech och dorunner ze halen. Mir sinn trotzdem, wéi gesot, un enger pragmatescher Léisung interesséiert a mir sinn der Meenung, datt et am Fong iwwert de Sozialdialog an de Betriber ass, datt mer do mussen eng Léisung fannen. Dat ass jo och eppes, wat dann vu verschiddene Säite gesot ginn ass, jo, do muss tëscht dem Patron a senge Salariéë muss een do d'Diskussioun zouloossen an a Léisunge fannen. Jo, mee an engem gewëssene Kader. Dofir hu mir vun Ufank un der CLC gesot, wa mer hei wëllen eng Léisung fannen, kann dat am Fong nëmmen iwwert de Kollektivvertrag goen. Mir hunn, ech huelen elo do e Beispill, fir dat ze ënnersträichen, wéi mer eis dat virstellen, mir hunn am Gesetz eben iwwert d'Heures d'ouverture, hu mer jo déi Dispositioun, déi seet, samsdes owes um siwen Auer mussen d'Geschäfter zoumaachen, ausser se hunn e Kollektivvertrag, deen hinnen et erlaabt, bis zwanzeg Auer opzemaachen, also bis aacht Auer opzemaachen, moyennant Contrepartie, Supplément, wat och ëmmer. Esou ongeféier stelle mer eis dat eben och vir. hei an dësem Kader, dass ee kéint, dass ee kéint de Problem léisen, dass ee géif soen, d'Gesetz, bon, d'Gesetz ass véier Stonnen, an am Prinzip bleiwe mer natierlech op där Limitt, mee mir ginn de Betriber d'Méiglechkeet, iwwert de Kollektivvertrag doriwwer erauszegoen an d'Leit dann eebe bis zu maximal aacht Stonne schaffen ze loossen. Dat heescht, mir mussen am Kollektivvertrag eng Dispositioun drastoen hunn, déi seet, sonndes kënnen d'Salariéeë bis aacht Stonne schaffe goen. géint eng Contrepartie, déi mir dann als Gewerkschaft, als national representativ Gewerkschaften do am Betrib géife verhandelen. Dat ass deen eenzegen, dat eenzegt Mëttel, fir am Fong ze garantéieren, dass eeben deen Dialog tëscht Patron an Salariéen an engem korrekte Rahmen, an engem korrekte Kader stattfënnt an dass do natierlech op der enger Säit de Besoine vun de Betriber Rechnung gedro gëtt, mee awer och de Besoine vun de Salariéen. An deem Kontext héiert een dann och ëmmer erëm, also am Kontext vun der Diskussioun héiert een ëmmer erëm, et soll een déi schaffe loossen, déi schaffe wëllen. Dat ass ëmmer esou dee selwechte Son de cloche, deen do vu verschiddene Säite kënnt, also dann déi Notioun vu Volontariat. Wa mir an de Betriber de Leit dat erzielen, da laache se, well an de Betriber weess jiddereen, datt et kee Volontariat gëtt. an der Aarbechtswelt. Wa mäi Patron mir seet, du kënns da schaffen, da kommen ech da schaffen. A souguer wann iergendwou steet, dat wär op Base volontaire, wann ech net schaffe kommen, dann kréien ech den nächste Mount en Horaire, dee mech net arrangéiert, da kréien ech déi Rou-Deeg net, déi mech arrangéieren, oder ech kréie meng Congé refuséiert oder x aner Saachen, esou dass et de facto kee Volontariat gëtt an deem Kontext, dass een an engem Lien de subordination mat sengem Employeur an et ass een do net op Aenhéicht. Dat ass eng Illusioun an iwwer also do soll ee sech net dovunner do soll ee sech net dovunner täusche loossen. Do muss een dann och zum Beispill d'Fro opwerfen, wat geschitt dann zum Beispill, wann et kee Volontaire gëtt? Also e Betrib wëll sonndes opmaachen, freet, wien ass Volontaire? Mellt kee sech. Bleift de Betrib, also bleift de Buttik dann zou oder wéi stellen Dir sech dat da vir? Dat heescht, jo, komm mir arrangéieren eis, komm mir fanne Léisungen tëschent Employeur a Salariéen, mee komm mir maachen et eben esou, datt mer verhënneren, datt do Drock ausgeübt gëtt, datt Leit quasi fräiwëlleg gezwonge ginn. Mir maachen et iwwert de Kollektivvertrag, verhandelt tëschent Employeur oder Employeuren. A Gewerkschaft, déi eben d'Interesse vun de Beschäftegte vertrëtt, wëll et d'Organisatioun vun de Beschäftegten ass. Dat heescht, mir hunn der CLC gëschter déi Propos gemaach, also mir hunn hir vun Ufank un, dat huet e gesot, mä mir hu gëschter schrëftlech eng eng Propos gemaach, fir dat esou ze regelen iwwert de Wee vun vun de Kollektivverträg. Der Vollstännegkeet halber wëll ech och erwänen, dass mer och eng éischt Propos vun der CLC schonn um Dësch haten, bei där et am Fong just drëm geet, déi déi bestoend Praxis, d'Gesetz net ze respektéieren, där bestoender Praxis, d'Gesetz net ze respektéieren, am Fong e legale Kader ze ginn iwwert en Accord national, an deem si de Betriber géif e Stonnekredit ginn, iwwer, ech mengen, et sinn 156 Stonnen, wat si sech virstellen, iwwert dee se d'Leit da bis zu 8 Stonne krite schaffen loossen. Dat heescht, si géife soen, all Betrib huet pro Salarié 156 Stonnen zegutt, déi e ka méi de Salarié schaffe loossen. De facto heescht dat, wann een d'Congé erausrechent, heescht dat, datt de Salarié all Sonndeg ka bis 8 Stonne schaffe kommen. An de facto stellt dat och e legale Problem duer, wëll mir hunn am Kader vum Aarbechtsrecht eng grouss Reegel, déi am Fong beseet, dass ëmmer déi Dispositioun, déi méi favorabel fir de Salarié ass, déi applizéiert gëtt. Dat hei ass net méi, do ass näischt méi Favorabels fir de Salarié dran, et gëtt keng Contrepartie, et gëtt iwwerhaapt näischt. Et wär just einfach soen, voilà, maacht weider wéi bis elo, bis elo dat Gesetz net respektéiert, da passe mer elo am Fong de legale Kader un Är Praxis un, ouni iergend eng Contrepartie. Dat wär net méi favorabel fir de Salarié wéi de legale Kader. Doduercher géif dat do souwisou net, wär dat legal iwwerhaapt net machbar an eisen Aen. Dat heescht, fir eis ass déi Propos do vun der CLC ass souwisou net viabel. An da ass och e bëssen dann och erëm déi Geschicht effektiv mat der rouder Lut. Do hätt d'CLC elo gär, datt mir soe, Majo, Dir sidd elo esou laang iwwer rout gefuer, da komm mir bauen déi rout Lut elo einfach of. Voilà, dat ass keng Verhandlungsbasis an ech mengen, dat weess d'CLC och. Dat huet souwisou, an dat ass och eis generell Approche, an ech mengen, dat ass awer och eng Approche, déi Sënn mécht, et huet kee Sënn, fir hei wëllen eng generell Léisung fir all d'Betriber ze sichen. Mir sinn an engem Secteur, dee ganz divers ass, wou mer wierklech vun der klenger Bäckerei bis zum grousse Supermarché, iwwert de Kleederbuttik, iwwert all méiglech verschidde Betriber alles hunn, ganz kleng Betriber, ganz grouss Betriber. An do ass et ganz schwéier, fir do alles op ee gemeinsamen Nenner ze bréngen. Do fanne mir, datt de Kollektivvertrag am Fong genau dat richteg Instrument ass, fir kënnen ze cibléieren, fir kënnen ze kucken, wat sinn déi reell Besoinen op béide Säiten, entweeder um Niveau vun engem Betrib oder um Niveau vun enger Branche ënnerhalb vum Secteur, a fir dann do eeben gegebenenfalls Contrepartië kënnen ze verhandelen. A wëll mer wéi gesot, awer pragmatesch sinn an och keng Onmënsche sinn an d'Betriber gesinn, dass, dass, also well mir jo gesinn, dass, dass d'Betriber elo virun organisationelle Schwierigkeete stinn an dat jo net onbedéngt elo eisen Intérêt ass, hu mer souguer proposéiert, mä da komm mir bauen eng Iwwergangsphas vun 12 Méint an, wou mer soen, hei, Iergendwéi kënne mer do kucken, eng Léisung ze fannen iwwer iwwer esou eppes wéi esou e wéi esou e Stonnekredit oder esou, deemnowéi awer da mat Contrepartie, fir datt et legal fir datt et legal gangbar ass. Maache mer eng eng eng Iwwergangsphas vun zwielef Méint, da loosse mer de Betriber ee Joer Zäit, fir mat eis do Kollektivverträg oder Dispositiounen an d'Kollektivverträg eranzeverhandelen, fir dat doten ëmzesetzen. A während deem Joer kënne se dann am Fong weider esou fonctionnéiere wéi bis elo. Dann hu mer am Fong all Dieren opgemaach, fir elo net do d'Aarbecht an de Betriber ze blockéieren. Et muss een och dozou soen, vill Betriber, a grad déi wou et elo de Besoin gëtt, déi hu schonn de Kollektivvertrag. Wëll déi Betriber déi elo viru Schwieregkeete stinn am Kader vun där doter Fro, dat si virun allem déi grouss Betriber, dat sinn net déi kleng. Wëll déi kleng Betriber an engem Stadzentrum, déi maache sonndes net esou laang op, déi maache wann da sonndes nomëttes e puer Stonnen op oder esou, déi hunn net onbedéngt de Besoin fir fir d'Leit do méi laang schaffen ze loossen. Et si wierklech déi grouss Betriber déi all Sonndeg ophunn, déi dee Besoin hunn. Déi Betriber hu schonn e Kollektivvertrag. Do géif et duergoen einfach, een Artikel an de Kollektivvertrag, een Avenant, iwwert en Avenant en Artikel an de Kollektivvertrag eranzeverhandelen, fir dat doten dann ze léisen an hinnen d'Méiglechkeet ze ginn, sonndes d'Leit méi laang wéi véier Stonne schaffen ze loossen. Deen Accord, dee mer der CLC proposéiert hunn, deen ass quasi, prett fir ënnerschriwwen ze ginn. Dee ka muer ënnerschriwwe ginn, wann et en Accord gëtt. A wa mer muer ënnerschreiwen, kann iwwermuer am Prinzip d'Iwwergangsphas lassgoen an da kënnen d'Betriber erëm zréck an déi Normalitéit vun deene leschte Jore kommen an hunn Zäit fir sech ze adaptéieren. Do huet jo och Ech mengen dat war op 100,7, wou den Aarbechtsminister an engem Interview gesot huet, wann et do en Accord tëscht Sozialpartner géif ginn, géif hee sech deem net entgéintstellen. Dat heescht, och hee huet do eng Ouverture gemaach. Elo waarde mer am Fong op d'CLC. En attendant, an do bekräftege mer dann och dat wat de Minister och an deem selwechten Interview gesot huet, en attendant mussen d'Kontrollen weidergoen. Et ass nämlech esou, datt elo eng ganz Rei Betriber natierlech kontrolléiert gi sinn a sech elo missen ëmstellen an elo d'Gesetz respektéieren, wat jo och gutt ass. Mee gläichzäiteg ginn et dann awer Betriber, déi nach net kontrolléiert gi sinn an déi weiderhin d'Gesetz net respektéieren an déi och ganz oppe soen, Soulaang mir net kontrolléiert gi sinn, maache mir weider wéi bis elo. Dofir fuerdere mir alleng schonn wéinst der Gerechtegkeet tëscht de Betriber do an well et net ka sinn, dass d'Betriber sech elo do e Virdeel verschafen, fuerdere mer, dass elo déi Kontrolle weiderginn, soulaang wéi et keen Accord gëtt an dass och d'Betriber weiderhin verwarnt a gegebenenfalls sanktionéiert ginn. Mir wieren eis och dogéint, datt elo do iergendwéi erëm giff iergendwéi iwwer Derogatioune gefuer gi fir déi et iwwerhaapt keng legal Basis gëtt. Fir de Moment ass et net de Fall, mee mir soen dat mol sécherheetshalber, mir sinn der Meenung, datt et do keng Derogatiounen dozou ka ginn. Et kann een natierlech iwwer e Règlement grand-ducal fir sechs Sonndeg am Joer diskutéieren, wéi dat am Gesetz steet, vue que datt et do eng legal Basis dofir gëtt, firwat net. Mee par conter, déi Diskussioun iwwer Localités touristiquen an esou weider, déi elo schonn opkomm ass, déi ass fehl op der Plaz, well et geet hei net ëm Localités touristiquen. Et soll ee mir erklären, wou Pommerlach oder Uewerpallen eng Localité touristique ass, wat et do fir Sehenswierdegkeete ginn, Ausser Tankstellen, a wat et do fir een Tourismus gëtt, ausser Tanktourismus an Tubaktourismus, also à la limite d'Stad Lëtzebuerg oder Iechternach kann een nach driwwer diskutéieren, ass dat eng Localité touristique, mee net all déi aner Localitéite fir déi et am Moment Derogatioune ginn. Fir de Rescht, wéi gesot, ass eis Positioun, datt d'Gesetz do ass fir respektéiert ze ginn, an esou laang wéi et keen Accord gëtt, kann et dozou och keng Ausname ginn. An d'Saach ass am Fong ganz kloer fir eis elo, Mir hu elo eisen Deel gemaach. D'Propos läit um Dësch. Wéi gesot, si ass prett fir ënnerschriwwen ze ginn. Et ass eng Propos, déi viabel ass fir jiddereen, mat enger Iwwergangsléisung, fir wierklech de Betriber keng keng Steng do an de Wee ze leeën. Elo läit de Ball bei der CLC an et läit am Fong just nach un hinnen. Voilà, dann sinn ech prett fir Froen.